Essalawmaleýkum Türkmen eziz halkym Saman otyrmysyňyz Men size şu gün Watan dönükleri hakynda bir zatlar aýtjak Watan dönükleriniň yzynda Watan dönüklerini ahyrynda tutarynam gazyk hem oturdars Nesip bolsa. Bu watan dönükleri sizi oturan ýerinden wideo goýýada sizi ynandyrýa. Sizi boş gepler bilen ýalan serhowuzlary bilen sizi ynandyrýalar. Sizem şolara ynanýaňyz. Özleriňiz bir düşünmän watan hakynda biziň gowy Asuda watanymyz hakynda biderek zatlary ýazýaňyz. Haýsy ýurtdan biziň ýurdumyz erbet, haýsy ýerden biziň ýurdumyz erbet. Hemme ýerdenem gowy. Hudaýa şükür birinji ýerde durýan asuda, parahat watanymyz bar. Onsoňam on sekiz ýaşan adam, on sekiz ýaşan çaga uje uly adam hasaplanylýar. Hemem işlemeli, Wagty gelýär, on sekiz ýaşy dolandan soň. Işläne iş bar-da, işlejege iş bar. Ýurdumyz şoň ýaly. Daşary ýurda gidip işle, ýurduň içinde işle. Mümkinçilik bar. Gadagan edilen zat barmy? Size Etme diýilýän zat näme? Hiç zadam ýok. Hemme zadam gowy. Prosto ynanýaňyz, eziz watandaşlar. Haramzada şu gorillanyň aýtýan geplerine. Sapar Yklym diýip watan dönügi bardy. Haramzada. Ana onuň aýdýan geplerine. Bular sakawlap doly gürlemäni başaranoklar. Birinji. Ikinjidenem bular bar-a, şu wideonyň arkasyndan pul gazanyp otyrlar. Bir. Wideo goýýarlar her kim görýä şondan pul girýä bular her hil ýol bilen pul gazanjaklar diňe puluň yzynda häzir bular bara biri pul berýän diýse watanyny satýanlar i satyp otyrlar watany satyp otyrlar Halmyrat Bir wagtlar men ony Rossiýa çagyrdym. Gel diýdim. Saňa diýdim, blogerler bar, interwýu aljak diýdim. Eý, telewideniýede goýýarlar diýdim. Telekanala çykýaň diýdim. Gel diýip, ony dogrusy ýalan söz bilen çagyrjak boldum Rossiýa. Bolýa, barýan diýdi. Ol diýdi, ýöne barmak bolmaýar oňa diýdi. Epesli diýdi, Ýola rashod gitýä. Maňa diýdi, Neme ediň, ýolumy ýapyň. Meň bardy-geldim bar diýdi. Şo zatlary ýapyň, men barýan diýdi. Barmak meniň bilen, gaýrat siziň bilen diýdi. Soň fond bar-a, fonda pul ýygnap ýörsüňiz-ä. Şeýdip gaýdyň bärligine diýsem, Ýo, o fonda aýtma, fond başga zat üçin, o neme üçin o diýdi-de, aýtmady yzyny. Bolýa bilediňi alyp berýän diýdim. Seniň bilediňi alyp berýän gelýäňmi diýdim. Barýan barýan diýdi. Gorkdy gelmedi. Gelmäne gorkdy haramzada. Gelen bolanda bärde oglanlar bar, türkmen oglanlar. Ýymyrgyn çenäp oturanlar. Olun Halmyrady üstüne süýjekdiler. Hakykatdanam haýsy bolsun, ýeke-o däl, haýsy şu Watan dönükleriniň haýsy eline düşse, maýyrjak bolup oturan türkmen oglanlarymyz bar bärde. Biz Watanymyzy goraýas, dogrusy, Watany esasy goramak biziň borjumyz. Olar Watanymyzy ýykjak bolýarlar. Watanymyzy hiç kim ýykyp bilmedi, indem ýykyp bilmeýärler. Olar diňe sizi ynandyrýarlar ýalan gepler bilen, ýalan zatlar bilen. Haýsyňyzyň durmuşyňyz erbet? Hemmäňiziňem durmuşyňyz gowy, Alla döneýin, ýurdumyz parahat. Olar Zawostowka edem bolýalar miting edem bolýalar eden mitingine özleri düşünenoklar barýan adamlar näme üçin barýanyna düşünenoklar o Dürsoltan diýen gany bozuk ýurdumyzda küntüçilik edip bärik gelip bärde küntüçilik edip ahyrynda o Türkiýäniň ýaban şubasynda ýatdy ýatdy ýatdy çykdy näme peýda tapdy eden zady barmy. Eden hiç zady ýok. Çöl lif diýeni garnynyň doýanyny bilenok. Aeroportda ýatdy ýatdy, ana gitdi. Eger Türkmenistana baran bolanda etjegim etjegimiz belli dony. Etjek zadymyzy bilýärdik. Ol watan watan dönügi ol jenaýatkar Başga hiç zadam diýip bilmen men o hakda. Jenaýatkär. Hemmesi şoň ýaly watanymyza dönükçilik etýäler. Biziň watan ýaly, biziň döwletimiz ýaly, türkmen halky ýaly parahat, asuda ýaşaýan halk ýok hiç ýerde. Hiç bir döwlet. Plan döwlet diýip aýdyp bilmersiňiz. Hudaýa şükür, asuda Watanymyz bar. Myrat Kurbanow diýeni halka gollanma diýip ýelmäp, ol Türkmenistanda ýelmedim diýe, ýelmän ýeriňi görkez, nirde iş hödürlediň Türkmenistanda? Hiç ýerde hem iş hödürläbileňok sen. Bärde Bu Orsýetiň içinde ýelmäp ýören ýerleriň bilmändir diýeňmi? Moskowskiň ugrunda ýelmäpsiň. Boş-boş kagyzlar. Ony kim okaýar? Kime gerek o? Sen Türkmenistanda ýelmän ýeriňi görkez-de, hany oglanlar okasyn, iş iş sorasyn senden. Hany haýsyna iş beribilýäň sen? Hiç kimem iş beribileňok. Sen prosto özüň podpisçik ýykyn ýygnajak bolýaň podpisçik köpeltjek bolup boş haramzada plan ýerdi görkez dym bolmasa ýelmän ýeriň wideosyny görkez ine plan ýerde ine plan köçede türkmenistanda bir ýelmäp durun men diýip görkezip bilýäňmi wideosyny görkezde ýelmän ýeriňi hiç bir ýerde ýalan sözleýäňiz Ynandyryjy bolýaňyz sada halkymyz göwnde hiç ýamanlyk ýok halkymyzy ynandyryp azdyrjak bolýaňyz haramzadalar siz hiç bir edýän o şum işleriňiz başa barmaýa hiç biriňiznki başa barmaýa hiç bir ol sebäbi biziň watanymyz bu güne çenli ýykylmady indem ýykylmaýa. Ilime düşseň, yzyny şo wagty görkezýän size. Lýuboý wagty görüşeli diýseňiz, men siz bilen görüşip bilýän, ine men Rossiýada. Men nomerimi berýän. Eger görüşeli diýseňiz, men taýyn. Haramzadalar. Häzir ýatyrlar indän oklar saňa. Biziň halkymyz bir oýanar welin bara siziň bu gepleýän gepleriňizi size iýdirerler. Hemmesi Men men-de şu halkyň içinde men gezip ýörün siz o daşary ýurtda diýýäňiz haramzadalar. Hany men sizi göremok-da şu halkyň içinde göremok. Gizlenip gepleýäňiz. Halk bara siziň hemmesem tussag bilýäs diýip otyrlar halkymyz. Biziň halkymyzyň eline düşäýmäň, düşäýseňiz, yzyňyzy tapmaýaňyz. Gözüňiz ömür boýy fingally gezer ýalak edýär halkymyz. Ynanmaň şular ýaly haramzadalara, Watanymyzy goramana dowam edýäs. Şatlygyň aýdýan geplerini men hemişem gollaýan. Şatlyk Şyhyýew diýip bir Watan watandaşymyz bar. Öz Türkmenistanymyzyň içinde. Men şony hemişe hem goldaýan, şoň aýdýan sözlerine hemişe hem goşulýan. Oglanlar, meni tanýan oglanlaryň hem hemmesi hem goşulýar. Dogrusy watanymyzy goramak üçin elinden gelenini aýanok. Bizem Şatlyk seň hemişe ýanyňda. Bu watan dönüklerine garşy dur bizem seniň arkaňda hemişe ýanyňda durýas Türkmen halkyň Türkmen oglanlary hemmesi taýyn lýuboý wagty şu birisini tutubilsek bolany bularyň. Bular bar üstüne siýes otur diýip üstüne siýip wideosyny ugradýan men size. Eziz watandaşlar sag boluň sagaman oturyň watan döniklerine ynanmaň.